U bħal kull sena oħra, is-sena tal-Bizzilla għandha vokabolarju speċifiku marbut magħha. Il-Bizzilla Maltija tmur lura għal ħafna żmien. Kienet tinħadem fl-ilbies bħala l-moda personali kif ukoll fil-knejjes bħal mhuma l-albi u t-trieħi tal-artal. Fir-realtà l-kliem Malti ġej mit-Taljan. Per eżempju kienu jgħidulhom pizzilli għal bizzilla jew pjombi għal ċombin, trina li hija wkoll trina xorta ngħiduha bil-Malti. Però mbagħad ovvjament skont eh, kif tkun trabbejt u kif tkun smajt il-kliem mhux biss dak li huwa li nkunu nafu mill-qari u hekk, imma wkoll li tinżel minn ġenerazzjoni għal oħra. Għandek bżonn l-għodda biex inti taħdem il-bizzilla, fosthom huwa t-trajbu jew bħalma uħud jgħidulu wkoll l-imħadda. Ikollok bżonn ix-xempju illi fi żmien l-antik kien ikun dak li huwa manwali bil-linka tas-sepja u kulur aħdar jew inkella iswed. u jew inkella kien ikun bil-linka bajda fuq karti blu. Ix-xempju jitwaħħal mal-trajbu permezz tal-labar u l-labar importanti li jkunu mwaħħlin fuq kuxxinett u l-kuxxinett jista' jkun jew fuq il-lemenija jew fuq ix-xellugija jiddependi l-ħaddiema tal-bizzilla kif tħossha l-iktar komda. It-trajbu jkun waqqaf, jitpoġġa fuq il-koxox, jew bejn il-koxox meta tkun bilqiegħda skont kif tħossok komda u ċ-ċombini jitwaħħlu skont id-disinn, skont ix-xempju. Il-ċombin jista' jkun ta' linja jew inkella tal-għadma. Huwa jkun tawwali, ikollok l-għonq, ikollok fejn tpoġġi l-ħajt u jkollok ukoll il-parti ta' isfel fejn inti tista' taqbdu bl-idejn. Biex timlih iċ-ċombin tista' tagħmlu u jew manwali, iddawwar b'idejk, jew inkella tuża għodda oħra li hija r-raddiena. Il-punti għandhom il-kliem tagħhom, għandek il-punt sħiħ, punt merfugħ, punt xekxik, ċumbaturi, tkannizzata. Il-bizzilla Maltija wkoll hemm it-tipi tagħha mhux biss dwar il-punti, jekk inti għandek il-bizzilla tal-festuni, Għandek il-fistun tas-Salib ta' Malta li mhux f'kull bizzilla issibu, però ovvjament mill-punti tindika li mija l-Maltija. Festuni oħrajn li hemm huma l-festun tax-xemx, tal-istilla, tan-nofs qamar u hemm ħafna oħrajn li jinkludi anke l-punti bħal il-festun tal-balla, il-festun tal-punt Ingliż. Il-punt Ingliż huwa sinonimu ħafna mal-bizzilla ta' Malta. Jinstab fir-realtà fil-bizzilla ta' Malta biss. Il għaliex? Għax hu jixbah ħafna il-bandiera Ingliża. Għandek is-sitt saqaj li jidħlu ġo xulxin u jifformaw il-maqrud fin-nofs. Bħala bizzillel mhijiex biss tal-festun, insibu wkoll il-bizzilla tal-fjurett, dak li aħna ngħidulhom il-Flemish laces, It-trina li għandek parti li jkun bil-trajbu u parti oħra jkunu maħdumin bil-labra. Il-kliem Malti huwa mhedded fejn jidħlu l-artiġjanat tal-bizzilla. Waħda mill-affarijiet hi li għandek għalliema li jgħallmu l-bizzilla u jippreferu jużaw il-vokabularju Ingliż. Għandek sfortunatament l-anzjani ovvjament qed iħallu din id-dinja u qed magħhom qed iġorru l-enċiklopedija, jiġifieri m'għandniex ċans li jekk ma nilħquhomx nitilfu ħafna mill-informazzjoni li ovvjament kienu huma jitkellmu biha. U għandek l-iskejjel, sfortunatament l-artiġjanat mhux qiegħed jiġi mgħallem u jew anke f'istituzzjonijiet edukattivi,